Awle, tihianin Bangkok chu kan thleng ta a, ih tlai lam dar ruk velah kan thleng a chuanin bazar turin kan chhuak nghal a, ih tah hi chuanin dar sarih ri ṭek tawh a ni te an tlan fuah fuah mai a, an tlan chak thei em em a, an zi luih luih a ni ber mai, mihring leh hei motor vel emaw an tlan chak a ri ring thei bawk si, chuanin kan han bazar thuak thuak a, umm. Hei hi kan bazarna hmun kalkawng over bridge a nia kan han kan han kal thuak thuak a tian ih lady boy vel te thla kan han lakpui a chuan hei kan han en thuak thuak a ni maw umm kan bazar naah thla te kan la a mahni te thla kan lakpui vel a kan chau ve bawk a tian kan thu sawp nuai mai ni hi. Zan lamah massage turin kan kal a, Thai massage ti turin number one massage ah kan kal a ni. Chuan thla min laksak turin hepa hi kan tia a lo phur em em leh nghal a. Tianin umm kan hun awl a, a thla te kan han la a. Thla lak vel loh chuanin hei kalkawng velah kan awl lai thla kan lak loh chuanin hun awl hi kan nei tlem ve reuhpui che a. Tian kan ke hi min zil sak theuh thin a. chumi zawha min massage chauh zel a ni massage na vel ah video in thla ka lo la lo a pawi tak tak a ni tiang heng ho hi kan thlalak neih chhun chu a ni mai ta massage zawha te hian thingpui thingpui sen hi min lo hlui thin a kan in leh teh teh thin a ni maw a tui ve thei reuh lutuk tiang kan vai hian paruk kan nia. A tukah kan han chhuak tan a, kutler vel pawh hi khian thla leh ve hrim hrim zel ila ka tia, kan kalna tur hmun hrang hrang te la in chhawp teuh a, hei mahse a tah tawl te te in kan ka rawn ti lang ang a, hei video te hi thui ve duh reuh sia chuvang chuan in tlem te te tih loh chuan in. Min awm lamah kal ve bawk sia, thui thei tuk a, hma ka tih ho te pawh kha sawi leh sawi hnu a, Pui hi a fai em em a, ih kan kuh va eina chinai han paih mai pawh hi a inthlahrun awm a, chuvang chuanin ih kan kan ak hram hram a ni, kan bawlhhlawh te pawh hi maw tiang tiang vek tur hi nia, a fai nuam em em a ni maw bawlhhlawh hmuh tur hi an paih hmuh tur hi awm lo reng reng, ih mihring an tam ve tho sia, a mak bik hi ka ti thin a. fai em em a entawn tlak ka tia thlak a la nih hi chuanin rangkachak zawrhnaah ehh rangkachak min chan awm avangin gold shop ah ka kal a kan kal a chuanin heng ho hi ka lei tur a ni a an han buk thlap a ka thlan fe hnuah an han buk tha leh teh teh a heng panga khu ka lei tur a nia min ziah fel sak a an mahni hi Chinese an nia umm. An pa ber hianin Mizote chu ih North East India ah in awm a, ih China, Chain, China ho thlah in ni chuti kheti ti ve a, a lo sawi ve nasal tuk a ni. Chuan heng ho panga hi ka lei tur te chu nia, ih ka ta tur ni se ka ti khawp mai nalh thei si a, mahse ih mi min chah a nia, ih ka ta tur chu ka la lei thei lo a ni, keimah chuan engkinah lei theih hun te pawh a la awm ve mahna. MBK ah kan kal a chuan helai mi hi nula emaw ka tia mahse mipa lo nia tih ang in tam em em a ni maw Bangkok ah chuan an chhe lo thei em em leh nghal a hriat hran hin har thei lutuk a ni chuan thla te kan la kual vel a makeup zawrh na hmun a nia umm kan thiannu in tah han in makeup vel te a enkual a ka kalpui nih chu maw. Chuan ka thiannu khanin hei gold a lei ve dawn a kan han an en vel mek a, heti hi an pa ber chu nia ih Chinese thla in ni min ti tu kha maw, an nu pawh hi an chhe lo hlawm khawp mai, an mahni hi chuan Chinese ho chuan marks an vuah zel a mak lutuk, thla an lak dawn vangin an marks vuan la tla anih hi, chuan kan lo duh tawk phawt a kan chhunzawm leh ang.